Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез сер түгел тапшыруның икенче чыгарылышын карыйсыз һәм бүген бездә кунакта Минзәлә татар дәүләт драма театры артисты Нәфис Гайфуллин. Сәлам, сәлам.
Нәфис, менә безнең тамашачыларга үзең турында бераз гына сөйләп кит әле. Үзем турында дип. Э, мин 1996 елның 31 январында Кукмара районы Кәркәвеч авылында дөньяга килгәнмен. 2002 елда мәктәпкә укырга кереп, 2012 елда 9 класс белемне бетереп, Алабуга мәдәният һәм сәнгать көллиятенә укырга кердем. Һәм уналтынчы елда аны тәмамлап, шушы үзебезнең яраткан Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театрында, Аллага шөкер, менә алтынчы ел эшләп ятабыз. Сөбханалла.
Ә менә нигә нәкъ менә театр сәнгате? Театр сәнгатенә кергәндә төрле вариантлар булды. Әтиләр дә, әниләр дә әйтте, мөмкинчелек бар иде автомеханик булырга, нигәдер Кулым ул якка тартмады, шуңа күрә ничектер үземне шушы яктан сынап карарга һәм Аллага шөкер, шушы эш, шушында театрда эшләвем белән горурланам һәм шатланам. Нәфис, нәрсә ул синең өчен сәхнә?
Сәхнә минем өчен иҗат. Шушы сәхнәдә кайнау ул иҗат итү дип уйлыйм инде мин. Ничектер шулай тоела.
Молодцы. Менә сәхнә бит инде ул иҗат итү урыны дидең. Э, менә синең үзеңә нинди жанрда уйнау күбрәк ошый? Трагедия микән, комедия микән? Дөресрәген әйткәндә, диләре комедиядер. Чөнки мин үземне шулай дип шутлыйм. Тормышта да мин белеп торалар. Комедийнырак кеше. Ну, театр булгач, сәнгать булгач, э, барысында уйнарга туры килә. Э, без беләбез инде, э, синең театрда күп кенә уңышлы рольләрең бар. Ә менә шулар арасында иң күңелеңә ятышлысы кайсы микән? Иң күңелемә ятышлы Илгиз Әйниевның Ситсы туй спектакле, Дилүс ролен уйныйм. Анда минем э, хатын уйный Диләрә Кәримуллина. Ул сез буласыз бугай. Еш ул.
Шуңа күрә яратам да бугай, сез янда утырам.
Син бит инде күптән түгел генә үзеңнең сөйгән ярыңны таптың, өйләндең. Менә өйләнгәннән соң синең тормышың үзгәрдеме? Әйе.

Главное, диләр, тамак тук.
Содерес. Нәфис. Нәфис күлмә инде. Хәр иҗат кешесенең дә буладыр дип уйлыйм инде мин, үзенең хейтерлары. Менә син тәнкыйтькә, критикага ничек карыйсың үзеңнең яңа карата? Критикага караганда

бишенче классларда дүртенче классларда көрәш кружогына йөри башладым район күләмендә күләмендә булган сабан туйларда ярышларда катнаштык соңыннан ни өчендер студент булгач ни өчендер ташладым мин аны һәм шушы минзәрә театрына килгәч театр сабан туе Батырга машина бүләк итәләр дигәч, мин шушында Рәмзил абый, Рәмзил абыйга йөри башладым көрәшкә һәм өч ел көрәшкәннән соң театр сайланды, инде өченче елны 2021 нче елда насыйп итте машиналы булырга. Син әйттең, өч ел рәттән көрәштем дидең. Көтеп алынган җиңү килгәч, синең уй-кичерешләрең нинди булды микән? Шатлык инде, Мин э, шул җиңүгә таба бардым, ашкындым, тырыштым. Аллага шөкер, рәхмәт бар кешеләргә, театр э, әһелләренә һәм үзебезнең театрыма һәм үземнең актерларыма. Э, аларның көче дә бар анда, аларның миңа миңа ышанулары ни генә тора. Шуның шуның өчен дә Бәлки мин җиңгәнмендер. Мин шулай дип уйлыйм. Менә син бит инде безнең көрәш батыры. Батыр дигән сүз генә дә үзе ни тора. Менә шул батырлар берәр нәрсәдән курка микән? Менә син үзең ничегрәк? Тормышта

Караңгылыктан куркам. Чынлапмы?
Нәфис, өч сүз белән үзеңнең характерыңны тасвирлап күрсәт әле. Кызык сорау.
Кире, юаш, ачык йөзле.
Ә нигә кире?

Эшләргә, хезмәт итәргә, халыкка, Минзәлә халкына, Татарстан халкына хезмәт итәргә. Хыялларым, матур гына яшәргә, тормыш итәргә, семья, әти-әниләр исән-сау булсын барысы да. Тормышта иң кирәкле кешеләр әти-әниләр, аннары семья, дип уйлыйм мин. Шул, алга атларга. Калаверсә, яңа рольләр телим үземә. Амин.
Мин дә телим. Матур рольләр булсын.
Хыялым шул. Гомумән, э, татар театры тамашачыларына, безне караучы тамашачыларга теләкләрең нинди?
Бәхет, шатлык сезгә, исәнлек, саулык, сәламәтлек, бай булыгыз, таза булыгыз. Татар театрларын онытмагыз. Безне карагыз һәрвакытта, без сезнең өчен хезмәт итәбез, без сезне яратабыз, һәрвакытта үзебезне театрда көтеп калабыз. Рәхмәт мин яраткан тамашачыларыма, караучыларыма. Ә хәзер без Нәфис белән тапшыруыбызның икенче өлешенә күчәбез. Рәхим итеп карагыз! Хөрмәтле тамашачылар, безнең тапшырыбызның икенче өлешенә дә күчәбез. Хәтта әле Нәфис тә белми, мин аңа нинди бирем әзерләгәннем. Нәфис, хәзер синнән бер кыска гына тиз әйткеч.
Авагага бага-бага башын бәрде баганага. Вот.
Хәзер шушы тизәйткечне, менә шушы э, зефиркаларны авызга тутыра-тутыра, берәм-берәм генә кабып, шушы э, тизәйткечне әйтәсе була.

Абага бага бага башым бәрдем баганага. Абага
Абага бага бага башым бәрдем баганага. Миңа бүтән сөйми узган. Абага бага бага башым бәрдем баганага. Абага Абага бага бага башым бәрдем баганага. Абага

Тамак китте.
Нәфис, булды бит бу. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген бездә кунакта Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры артисты Нәфис Гайфуллин булды. Хәм дә инде безнең киләсе чыгарылышларыбызны көтәсездер дип ышанабыз.